Wel, i hyn maen nhw i ddechrau, mae gennyn ni yym lefel mynediad, lefel sylfaen, canolradd, uwch a hyfedredd. Ac mae 'na, ar hyn o bryd beth bynnag, mae 'na arholiad ar gyfer bob un o'r lefelau yna. Ma'r yym Mae'r cyrsiau, mae rhan fwyaf o'r cyrsiau sydd gyda ni, mae yna amrywiaeth mawr o gyrsiau gyda ni yn y gogledd, a mae pob un ohonyn nhw wedi'i mapio rywsut yn erbyn y lefelau yna. Er enghraifft, os ydych chi'n gwneud y cwrs wmpan, mi fyddwch chi, erbyn diwedd y cwrs wmpan, wedi gwneud lefel Mynediad a Sylfaen. Tra bod cyrsiau CBAC, wrth gwrs, wedi sgwennu yn benodol i'r lefelau, hynny yw, mae yna gwrs, cwrs llyfr yn benodol ar gyfer Mynediad, cwrs lifr ar gyfer sylfaen ac ar gyfer canolradd. Mae'r cyrsiau eraill sydd gyda ni yn y gogledd yn, yn wel, oedd rhaid mapio rheini yn erbyn y lefelau oherwydd bod y cyrsiau yna yn bodoli cyn i'r lefelau cael eu pennu. Drwy reswm um, mae um, y dysgwyr yn mynd i wneud mwy o gynnydd fel maen nhw'n mynd trwy'r cyrsiau. Um, Yn aml iawn mae dysgwyr yn medru cymryd dwy flynedd ar gyrsiau darnynnol, hynny yw cyrsiau unwaith yr wythnos, i gwblhau y cwrs mynediad. Ac erbyn diwedd y cwrs mynediad mi fydd y dysgwyr yna yn medru cynnal sgwrs elfennol. Mi fydd nhw'n medru siarad mewn amrywiaeth o amseroedd ar amrywiaeth o themâu. Lefel sylfaen wedyn, yym, mi fydd patrymau sydd dipyn bach yn fwy cymhleth yn dod i mewn. Patrymau fel yr amodol, mi faswn i, taswn i ac yn y blaen 'lly. Yym, y dyfodol, yym, ambell i batrwm sydd yn medru achosi yy bach o bryder i ddysgwyr weithiau, hynny yw, pan dw i'n defnyddio berfenw fel um, i godio, mi nes i godio, mi nes i, i ddysgu ac yn y blaen. Mae hwnna'n batrwm sydd yn um, creu pembleth achos fod yn wahanol iawn i'r patrwm sydd yn Saesneg. Ond mae rheini i gyd erbyn diwedd mynediad a sylfaen. Mi fydd bron bob un o'r patrymau gramadegol pwysig yn y Gymraeg wedi'u gwneud. Mae'r lefel canolradd wedyn yn mynd yn ôl at y patrymau yna, i ymarfer nhw, ymarfer y patrymau efo'i gilydd, yym, yn hytrach na mewn blociau, yy, ac yn ehangu dipyn bach ar yr eirfa. Wedyn y disgwyl ydy, erbyn y lefel uwch, Bydd y dysgwyr i gyd yn nabod y patrymau yma, yn medru defnyddio nhw ac wedyn yn medru ymestyn eu hunain i fedru darllen a gwrando ar ddeunyddiau iaith gyntaf a dechrau ymestyn eu sgiliau nhw ym mhob un o'r pedair sgil, ddweud y gwir. Dylwn i sôn hefyd, achos dan ni'n weithiau'n tueddu anghofio am hyn, am y lefel hyfedredd. Achos mae lefel hyfedredd uwchlaw y lefel uwch. Wrth gwrs, mae lefel uwch yn cyfateb i lefel A. Felly mae lefel hyfedredd uwchlaw hynny. Um, ac yn aml iawn fe gawn ni fanna di cyrsiau gloywiaeth neu cyrsiau arbenigol drwy gyfrwng y Gymraeg. Fel er enghraifft yma am Angor, rhyw chydig yn ôl, oedd gyda ni gwrs archeoleg drwy gyfrwng y Gymraeg ar lefel hyfedredd. Oes, yn bendant. Yym, hynny yw, mae rhaid cynllunio yn ofalus ar gyfer bob un lefel. Mae rhaid cynllunio wahanol ar gyfer, ar gyfer bob un dosbarth mewn gwirionedd, yn does? Um, ond mae y broses o gynllunio ar gyfer cyrsiau mynediad yn broses wahanol iawn i'r lefelau uwch. Efo'r lefelau mynediad, yn aml iawn, um, mae Mae'n rhaid gwneud beth sydd yn y cwrs lyfrau. Mae'n rhaid gwneud y patrymau sydd yn yn cael eu dysgu yn y cwrs llyfr a mae'n rhaid paratoi gyda hynny mewn golwg. Ar y cyrsiau uwch, mae'n bosib rhyddhau mwy o'r dysgu i'r dysgwyr mewn gwirionedd a mynd efo trywyddau y dysgwyr a mae yna fwy o ryddid. Ond 'di hynny ddim yn golygu bod bod chi'n cynllunio llai. Weithiau mae'n rhaid cynllunio mwy, cael mwy o ddeunydd wrth gefn er enghraifft.